Fallus jew fellus, Ruben? Dependi ovvjament mid-dialetti u l-varjetà li wieħed juża. Mi għandi lil eh, Ruben Farrugia li fis-sezzjoni tagħna Malti pur se nkun qegħdin nitkellmu fuq id-dialetti Maltin u Għawdxin. Eżatt.
Meta qed nitkellmu eh, id-dialett qabel xejn. Id-dialett Kien hemm żminijiet illi wieħed jaħseb illi huma tal-ħamalli jew illi klassi differenti. Però fil-verità, id-djalett kien hemmhekk qabel il-lingwa uffiċjali. Ifhem, wieħed qabel xejn biex ifiehem x'inhuwa eżatt id-djalett, F'dak il-każ irid jara d-differenza bejn il-lingwa, x'inhija l-lingwa u x'inhija d-djalett. Djalett bħal lingwa hija dak li fl-istudju aħna ngħidulha ehm, varjetà. Mhm. Varjetà ehm, f'liema sens, kulħadd għandu ehm, il-varjetà tal-mod kif jitkellem. Ġifieri jekk inti mirraħal fil-każ ta' Malta għandna varjetajiet djalettali differenti. Magħrufin bl-iktar mod popolari djalett. Il-lingwa mhija xejn ħlief varjetà li ingħatat l-istatus ta' varjetà djalettali, mhm. bażikament, li ingħatat l-istatus ta' lingwa standard. Ġifieri dan kien hemm xi ħadd li għażel li dak id-djalett partikolari li fil-kas ta' Malta. U għal-Malti?
U għal-Malti, f'sens kien id-djalett li kien l-iktar mitkellem fl-ibliet fil-nħawi tal- tal-belt, mhm. specialment, u tal-inħawi temmek, għax kien hemm il-klassi soċjali l-olja, għażel li jagħżel lilu biex jirrappreżenta lil Malta u l-Malti. Il-bqija fil-każ li semmejt li huwa assoċjat ma' xi ħaġa li hija mhux ħamall eżatt, isa xi ħaġa li tmur kontra r-regola, ġib l-iktar mod magħruf. Ma naf ħafna nies li sa ftit ta' żmien ilu il-ġurnata naqset. Għataw min. Naħseb hemm ħafna preġudizzji żdiedet.
Le, jiena l-iktar li nara, issa naf li inti għawċi, imma l-iktar ħaġa li nara konxji tagħha l-Għawdxin. Ġifieri l-Għawdxin iħossu jisu xi preġudizzju għax jitkellmu bid-dialett. U istiskanta dik in-naqra baħar x'differenza ta' Tagħmel ħafna differenza, ma isek ma mhux tiġġeneralizza kwistjoni ta' jisu bejn Għawdxin jew jew Maltin li jitkellmu bid-dialett jew hekk. Preġudizzju ħajkun hemm. Mhm. Fis-sens li għax huwa assoċjat ma xi ħaġa li tmur barra mir-regola. Ah. Fil-fatt huwa magħruf bħala li mawweċ, eh. xatt li jkisser. Qed tifhem għalfejn għaliex ir-regola hija personali jitkellem bli mawweċ, min jaħawa, le, min jitkellem bli mawweċ, min jaħawad bl-Ingliż. Dak qed jgħawweġ. Eh, iva. Dik hija fil-ferta hija kwestjoni oħra, hija vera varjetà reġistru ah. ieħor tal-Ingliż u l-Malti mħalla. Taħlit eżatt, taħlit ta' bejn il-lingwi. Din hija xi ħaġa ma li n-nies forsi ma jafuhiex, hija xi ħaġa li d-djalett għandu l-preġudizzji kontrih mhux ma tiġrix biss f'Malta. Sempliċi raġuni li hija xi ħaġa li qed tmur kontra regola għalfejn għaliex ir-regoli li ir-regoli li kulħadd jitkellem bl-istandard ġifieri li xi ħadd f'sitwazzjoni formali hija il-Malti kif nafuh aħna u mhuwiex xi djalett Tajjeb, allura id-djalett imur isu kontra regola, allura ossaċċjat ma' xi ħadd li jew ma jaf skola, jew ma' xi ħadd li huwa mir-raħal u xi ħadd ma li huwa ma x'ismu hawn, assoċjat mal-antik. Imma fil-verità mhuwiex hekk, le? Huwa hekk għalfejn? Għaliex b'mod ejja ngħidu hekk, b'mod popolari rridu ngħidu li huwa hekk. Popolari jiġifieri kif magħruf min-nies. Għaliex għalfejn għax meta wieħed jitkellem mhux qiegħed biss esprimi ruħu imma qiegħed jagħtu wkoll informazzjoni minn fejn ġejju. Fejn ġejju wkoll.
Ġifieri jekk wieħed fil-każ f'sitwazzjoni formali, pereżempju jiena li mommi u ma missieri jiena ħa nitkellem bid-djalett, pereżempju hawnhekk mhux ħa nagħżel li ħa nitkellem bid-djalett għalfejn għaliex Fl-istess ħin naf li mhuwiex post u mhuwiex lok li jiena nitkellem b'dak il-mod. Hmm. Imma mill-banda l-oħra, ġifiri, jiena ma jdejaqnix illi xi ħadd jitkellem bi dialett, anzi, ehm, u mhix kwistjoni ta' niggustaħ ta' għaliex ma narax xi ħaġa inqas jew hija l-identità tiegħu. Li persuna ehm, ikunu, jien preferi nitkellem ma' xi ħadd li jkunu milli xi ħadd li qed jirrexta biex jorini li huwa xi ħaġa oħra. Eżatt, id-djalett ġifieri bin-naħa l-oħra jagħti identità lill-persuna u fl-istess ħin jagħtih ġifieri jassoċjah ma' dak ir-raħal. Ġifieri jkun hemm nies, ejja ngħidu pereżempju anke kwistjoni ta' bejn l-Għawdxin u l-Maltin, f'sens Għawdex wieħed ħa wieħed ħa jippretendi li ħa jkun hemm Għawdxin oħra li ħa jitkellem bid-djalett għalfejn? Għaliex jekk xi ħadd Għawdxi ħa jitkellem bid-djalett, jiġifieri huwa parti mill-komunità Għawdxija. Eżatti. Jekk xi ħadd ħa jitkellem f'dak il-każ bid-djalett tar-raħal tas-Sannat, tar-raħal tar-Rabat, raħal ta' Għajnsielem, pereżempju, dak imbagħad jerġa' jagħmel hu mill-parti tal-komunità ta' dak ir-raħal partikulari wkoll. Jiġifieri d-djalett ħa jagħti wkoll x'ismu identità lill-individwu. Mir-riċerka u l-istudji tiegħek, Meta eh, rajt dialetti differenti li għanna Malta, nishtiq nsaqsi kemm għanna ammont b'kollox bħala dialetti. Sfortunatament għaddi ma nistax intik ċifra eżatta, ġviri għaliex hemm ħafna affarijiet li li aħna ħafna drabi nassoċjaw ma' ġeografija. Sewa. Ġeografija ġifiri, jekk aħna minn għalina li jekk ħajkun hemm ir-raħal ta' ħal-qormi, mhm. x'ismu għaw, ħajkollu dialett tiegħu. Meta fil-verità, f'Ħal Qormi stess, sibna li kien hemm differenzi bejn il-qrima stess. Stess. L-istess bħalma kien hemm iż-Żejtun u huwa magħruf ukoll li anki ċertu rħula bħal Għawdex, bħal Nadur, bħal Naduri wkoll għandhom varjetà fl-istess raħal. Jiġifieri, kemm hemm djaletti ma nistax ngħidlek għaliex mhuwiex marbut biss mal- mal-limitu tal-ġeografija u mal-konfini tal-lokalità.
Imma anke saħansitra fih dan l-istess. Sfortunatament għad m'hemmx biżżejjed studji biex jikkonfermaw kemm hemm biżżejjed djaletti. L-mistoqsija tiegħi ħadd wassal għal fatt li d-djalett per se hija differenza biss ta' fokali mill-istudji tiegħek xrajt. Jiġifieri jekk tgħid naf naf jew nof. Ekku, eżatt.
Dak id-djalett fil-fatt rridu niddistingwuh minn aċċent. Mhm. Għaliex ehm, ħafna drabi jgħidu lek għandek aċċent differenti, ma jgħidu likx għandek dialet differenti. Ehm, fil-lingwistika. Ġibu eżempju ħajjin. Ġifiri jekk għandek jenaf lawċin jgħidu marawċija. Ħana sal għalija, eżatt. Aħna ngħidu marawċija.
Daka huwa dialet jew aċċent? Dak huwa aċċent f'dak il-każ. Għalfejn għax id-dialet ma jistax biss iddistingwi ruħu permezz ta' dawk il-ħsejjes, jiddistingwi ruħu wkoll fil-grammatika li tintuża, fil-kliem li jintuża, ehm, binjiet tas-sentenzi, ehm, intonazzjoni, ġifieri hemm irid ikun hemm livelli vari ehm, biex jiddistingwi djalett minn aċċent. Jekk jiena pereżempju ħanvarja biss il-vokali, mhm. f'dak il-każ jkun hemm differenza biss fl-aċċent. Imma huwa magħruf ukoll li x'ismu fil- fl-irħula jużaw lessiku differenti. Issa hemm pereżempju bħal bħal xlukkajr jużaw monuċċa flok tajra jew steringa pereżempju.
Li ġej ukoll eh, li ġej ukoll miż-żejtuni. Għandek taħli ta' zejtuni u ta' zari. Ekku, minħabba l-qrubija.
Jew per eżempju l-iktar kelma waħda mill-favoriti tiegħi n-nanna kola. Ah. Għaliex per eżempju ir-rabat ta' Malta jgħidu la zajba zajbona. Il-żebux ta' Malta jgħidu la zajba zajbura. Minħawi oħra jgħidu la sebbellika, sebbellina, nanna kola. Ġifieri dawk huma
ismijiet differenti għall-istess ħaġa.
fuq Dak jiġi djalett. Dak jiġi djalett għaliex qegħdin niddistingwu d-djaletti mhux biss fuq livell ta' ħoss, imma livell ukoll f'dak il-każ ta' vokabularju. Hemm affarijiet oħra jiġifieri li għadna qegħdin nistudjawhom li jiġu minn minn x'ismu differenzi grammatikali u differenzi oħra ta' sintassi. Imma meta qed ngħidu meta qed ngħidu differenzi grammatikali, ġifieri saħansitra l-grammatika tinbidel ukoll. Ekku, ġifieri plurali differenti pereżempju. Imma ma nistax ehm, ngħidlek eżatt xiex għaliex m'għandniex riżultati konkreti. Imma Ta' x'wassal għalihom? Ma tistax mhux tgħidli. wassal għalihom riżultati konkreti ta' li ma huma l-affarijiet li jiġu distinti. Mhm. Ġifieri għaliex ċertu affarijiet jew ħajkunu marbutin ma' lokalità. Sewwa. Jew ħajkunu marbutin ma' ejja ngħidulu reġjun sieħ. Reġjun ġifieri meta jkun hemm irħula differenti ta' dawk l-inħawi li jgħiduhom dik il-ħaġa. Aha. Issa, inti semmejt li wkoll is-sintassi, ġifieri l-mod ta' kif tiġi infassla s-sentenza. Eżatt. E, jekk aħna nieħdu biex nerġgħu naqbdu fuq id-djalett Għawdxi jew aħjar, ħa nagħmlu distinzjoni bejn il-Malti u l-Għawdxi. U jekk għandek Għawdxi, qed issaqsi, jgħidlek ma tofx Ma tafx. Jew inkella ma tafx. Dik mill-ewwel.
Issa, dik hija eżempju ta' sintassi bi djalett? Mhix sintassi hija l-binja tal-kelma. Jiġifieri l-mod kif jiena. Imma s-sinifikat tagħha huwa differenti milli kieku qed tistaqsi xi ħadd hawnhekk u jgħidlek ma tafx. Ekku, le le, bla dubju. Imma f'dak il-każ mhijiex marbuta mas-sintassi. Is-sintassi hija marbuta mal-binja tal-kelma. Ġifieri l-mod kif jiena. xi kultant nibni l-kelma, skużawni, is-sentenza mhm. ħa jkun differenti minn xi ħadd li jitkellem b'lingwa standard bil-Malti jew minn irħula differenti. Niftakar pereżempju meta kont nikteb jew it-teżi jew hekk kien ikun hemm it-tutur tiegħi kien kien jirranġa ħili jgħid ma fimtiex. Jgħid li din is-sentenza jgħid jirranġa. Sibta u ktibta bl Għax wis probabbli kienet xi ħaġa li jiena xorta waħda niktebha bil- bil-Malti imma l-binja tas-sentenza kienet ma kienx dik standard. Aha.
U xorta waħda hija tajba jew ħażina? Għax jekk it-tutur qallek biddilha
Diffiċli. Ehm, Tinsaqsilek, diffiċli. Biex raġuni ħafna jgħidu lek le dialett mhux ħażin jew tajjeb huwa dialett. Dialett ħafna drabi għal fejn eh, dik ir-raġuni għaliex hija assoċjata ma' xi ħaġa marbuta mal-aċċent. Hmm. Ħafna drabi. F'dak il-każ il-binja tas-sentenza jekk tagħmel sens, tista' tiġi aċċettata fl-istandard ukoll. Fis-sens dment li min ħa jaqra mbagħad is-sentenza jew min ħa jisma' s-sentenza mhm. mhux ħadd toħloqlu problema ehm, milli jifhem. Inti semmejti li xlukkajr u ovvjament min xlukkajr u eh, nikkomunika l-ħin kollu anka bil-messaġġi u kollox u għandi ħafna ħbib tiegħi illi jitkellmu biss xlukkajr. Eżatt. U jiktbu wkoll.
Jiġifieri pereżempju jekk tgħidlu għada ħa tmur tara l-Malta kontra l-Faroe Islands u jiktibli inse. Inse. Ma tarux. U jiktibhom. Meta wieħed ħa jiġi biex jikteb dak li qed iħoss, issa hawn dan qed ngħidu b'mod informali bejnietna fuq SMS. SMS mhux bid-djalett itta. Meta tiġi biex tikteb. Huwa ħażin, huwa żbaljat li tagħmel hekk?
Il-kwistjoni hija li fil-dak il-lingwa aċċettata fil-miktub hija il-Malti standard, ġifiri il-Malti li aħna nitalmu fl-iskola. Mhm. Għal dik ir-raġuni, ehm, jekk xi ħadd ħaj jitkellem ħaj jikteb bid-djalett, ehm, ħaj jkun qed jikteb ħażin għalfejn għaliex mhuwiex aċċettat bħala ir-regola ġenerali ta' kif għandek tikteb ehm, bil-Malti. Ġifieri ir-regola ġenerali hija li tikteb bil-Malti Standard għaliex dak huwa ehm, hija dik hija l-varjetà li hija aċċettata bil-miktub, dik hija l-varjetà li għandha l-grammatika maħruġa il-binja tas-sentenza u l-bqija maħruġin u ġew standardizzati mill-lingwisti u għalija meta tiġi biex tikteb trid tirreferi għalija. Fid-dinja semietika isejħu li l-Malti huwa djalett. Inti tara hekk? Il-Malti, eh, diffiċli tiddeskrivi l-Malti bħala eh, jekkux dialett jew le. Fis-sens, fid-dinja semmitika, eh, dak li huwa standard huwa l-arbi klassiku. Mhm. Meta mbagħad hemm lingwi oħra, bħal huwa l-Marokkin, bħal huwa l-Eġizzjan, huwa l-Libjan, huwa t-tip ta' varjetà tal-Għarbi. Issa, huwa lingwa jew le? Jekk hija standardizzata hija lingwa. Jekk mhijiex, tidħol bħala djalett. Il-Malti huwa meqjus li huwa d-djalett li kien mitkellem minn Għarab li kienu diġà nqatgħu mid-dinja Għarbija u kienu jgħixu fi Sqallija, jiġifieri kien diġà nqata' minn dik id-dinja. imbagħad baqa' jevolvi waħdu, il-problema hija li ma nafux eh, f'liema stadju kien wasal meta ġi u beda jintuża u Malta. Kont qed nara intervista l-bieraħ fuq eh, TVM Insights u eh, kien hemm il-wieħed mill-band tal- ehm, tal-grupp Umani, il-kanzunetta Umani, ehm, u daw marru t-Tunezija u kkomunikaw jiġifieri daqs li kieku qed nikkomunikaw jiena u inti tantu hekk li anke l-kanzunetti tagħhom bdew jagħmlu ħoss tajjeb hemmhekk. Għalihom imma huwa djalett tal-Għarbi. Issa, jekk hija kwistjoni ta' l-iktar popolari, jiġifieri l-iktar djalett popolari li jiġi l-lingwa ta' pajjiż,
Huwa djalett li dak hemm frażi li tiddeskrivi djalett popolari fil- fil-kotba u hekk li a language is a dialect with a fleet and an army. Ġifieri dak li għandu s-saħħa huwa dak li ħajiddetta l-lingwa. Ġifieri dak li għandu s-saħħa politika u dak li ħajjajt li ma lingwa trid tintuża. L-istess ħaġa per eżempju, forsi n-nies ma jafux hija li d-djalett, il-lingwa taljana dik ġejja mid-djalett Fiorentin ta' Firenze minħabba l-fatt li għandhom l-iktar tlet persuni influenti fil-letteratura taljana tal-Medju Evu tal-Medju Evu speċjalment li kienu jitkellmu jiktbu b'dak id-djalett, allura li meta ġew biex jaqdu l-Italja u rridu jażlu liema lingwa għażlu dak it-tip ta' Taljan. Ġifieri huwa xi ħaġa li hija marbuta mal-politika. Issa f'dak il-każ għalfejn il-Malti intuża dak il-djalett u kienx tal-bliet kienet raġuni politika wkoll. Sens għax hemm il-belt kapitali, kien hemm in-nies li hemmhekk kien hemm il-klassi soċjali l-għolja li kien jintuża allura qisu b'mod naturali l-għażla kienet hemmhekk. Meta ironikament Mikil Anton Vassalli li huwa meqjus bħala missier il-lingwa Maltija, meta ġie biex jiddeskrivi dak it-tip djalett, ta' djalett. U tah iż-Żebbuġi. Tah liż-Żebbuġi u lilu l-Malti standard li nafuh illum iddeskrivih bħala l-iktar djalett korrott. Jiġifieri.
Jiġifieri hija kwistjoni ta' politika u mhux biss kif jgħidu t-Taljani, min jikkmanda jagħmel il-liġi imma anke il-lingwa illi nitkellmu biha aħna. Ruben, grazzi ħafna tal-tarif illi wassaltinna, jkonna ċans ukoll eh, grazzi għall-laqda tal-Malti li nibdew nidħlu f'aktar dettal dwar il-Malti pur kull nar ta' tnejn.